Zinedin Zidan, Düýbi alžirli bolan üç gezek dünýäniň iň gowy oýunçysy diýip yglan edilen fransiýaly futbolçy. Futbol karýerasyny tamamlandan soň, ol tälimçi karýerasyny üstünlikli dowam edip başlady. Bu legendadan häzirem million sportsmenler ylham alýar we beýik şahsy adam diýip hasaplaýarlar. Kanalymyzda ses berlişikde Zidan ýeňiji bolany üçin, bizem size Zidan barada wideo hödürläris. Futbolçy barada gepleşigimizi terjime edip öz ene dilimizde diňlemek mümkinçiligi üçin Mik Show YouTube kanalyna türkmenlerimiň adyndan Öz minnetdarymyzy bildirýäs we başlaýarys. Zinedin Zidan nähili ýaşaýar we näçe mukdarda gazanjy bar? Zinedin Ýazid Zidan bir müň dokuz ýüz ýetmiş ikinji ýylyň ýigrimi üçünji iýunynda Fransiýanyň Marsel şäherinde eneden bolýar. Onuň kakasy Ismail Alžir döwletinden Fransiýa bir müň dokuz ýüz elli üçünji ýylda göçýär. Aýalyna öýlenenden soň doly marseli göçüp raýatlyk alýarlar. Ullakan maşgalasyny eklemek üçin iki işde işleýär. we maşgalasyny ekleýär. Zenedin owadan diýlip terjime edilende biziň şu günki gahrymanyz maşgalada iň körpesi we bäşinji çaga bolýar. Onuň üç erkek dogany we bir aýal dogany bolýar. Ismaýyl we onuň aýaly Malika çagalarynyň köçedäki erbet endikleri we akylly bolmagy üçin ýalňyz çagalar bilen kiçilikden gatnaşmaga ýol bermän goraýardy. Köçä çykyp oýnamaga gitjek diýenlerinde hem diňe öýüň aýnasyndan görünýän meýdançalarda oýnamaga ýol berýärdiler. Daşa gitdirmeýärdiler. Çagalaram elbetde köplenç futbol oýnaýardy. Ýöne uly doganlary Zidany entäk kiçi görüp öz ýanynda oýnatmaýardylar. Ýöne köçeki kiçi ýaryşlarda Zidan deň-duşlary bilen fint etmekde ýaryşýardy. Ol fintleriň bellisi bolan Marselo ruletka fintini Zidan sekiz ýyllap özleşdirip öwrenýär. Bu finti hemmämizem Zidanyň finti diýip tanaýarys we hut şu finti köçeden uly futbola legendamyz geçirýär we adamlary haýrana goýýar. Kanuna garşy Zidanyň ömründe birje gezek düzgüni pozanlygy bar. Ejesiniň doglan gününde pulsuz bolup gül ogurlaýar. Sadaja gül. Ýöne eden etmişinden häzirem utanýar. Mekdep döwri çaga orta ýetişgenligi bilen baglydy. Futboldan başga skeýtbord, welosiped hem-de dzýudo bilen meşgullanýardy. On bir ýaşynda ahyrsoňy sportuň bir görnüşinde durmaly bolýar. Sebäp, bir gün öňünde dzýudonyň ýaryşyndan soň futbol meýdançada çaga özünden gidýär. Lukmanlar çaganyň köp aşa işlemek bilen bagly bolany üçin Çaga haýsy-da bir bolsa bir sporty saýlasyn diýýärler. Saýlaw bolsa hemmämiziň bilşimiz ýaly futboldy. Dokuz ýaşyndaka Foresta diýen toparda kapitan bolup oýnaýar. Häzirki wagtda bu topar ýok, ýöne dostlary bilen Zidan oň deregine Nowil Wark höwesjeňleriň topary diýip täze bir topar döredýär. Zidan bu toparyň abraýly prezidenti we mümkin boldugyça toparyň ýaryşlaryna gatnaşýar. Bir müň dokuz ýüz segsen ikinji ýylda ol Sen Anri diýen topara geçýär. Bir ýyldan soňam Sete Lewlalon toparyna geçýär. Ol toparda çaga on dört ýaşyna çenli oýnaýar. Şondan soň Eks-an-Provans şäherinde regional talant sport ýaryşyna saýlap alýarlar we şol wagt oýunçyny Ka diýen fransiýaly toparyň ýolbaşçylary göz goýýar. Zinedina K toparynyň ýaşlar ýygyndysynyň mekdebine ýerleşdirmegi teklip edýärler we şol sanda onuň kakasyna we ejesine oglunyň gowy üpjünçilikde ýaşap bilim berjekligine söz berýärler. Bir müň dokuz ýüz segsen ýedinji ýylda futbolçy on bäş ýaşyndaka Kanna diýen şähere geçip birinji şertnamasyny baglanyşýar. Kann toparynyň tälimçileri ýaş futbolçyny indiwidual üstünde işläp, tejribesini artdyrýarlar. Futbolda birinji aýlygyny bolsa ejesine doganlaryna sowgat alyp harç etýär. Birnäçe ýyldan soň bolsa maşgalasyny Marseliň kriminal köçesinden alyp gaýdýar. Bir müň dokuz ýüz segsen dokuzynjy ýylyň on sekizinji maýynda Zidan Kan toparyň esasy düzüminde debýut oýnuny oýnaýar. Şol oýunda Fransiýanyň çempionatynda iň soňky tapgyrda oýuna çykýar. Şol wagt Zidanyň on ýedi ýaşy hem dolanokdy. Birnäçe ýyldan soň toparyň esasy düzüminiň esasy oýunçysy bolup çykyş edýär. Ýöne bir müň dokuz ýüz togsan birinji, bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýyl möwsümde topar ikinji diwiziona gaçýarlar. Şondan soň Zidan Bardo toparyna geçmegi özüne makul bilip topara geçýär. Transferiň mukdary dört ýüz altmyş müň ýewro bolýar. Futbolçy birinji möwsüminden topara gowy ýerleşip, Toparyň iň köp gol uran bombardirleriniň sanawyna girýär. Dört ýylyň dowamynda futbol muşdaklarynyň söýgüsini gazanyp, elita toparlarynyň göz goýmagyna mynasyp bolýar. Entäk Bardoda oýnap ýörkä Weronik Fernandiş diýip tanşy gyzy toý edip, maşgala gurýar. Olar bir müň dokuz ýüz segsen dokuzynjy ýylda Kana şäheriniň balet mekdebinde okap ýörkä, okuwdan daşarda bolsa supermarketde satyjy bolup işleýän gyz, Zidany görüp, Zidan bilen şo taýda ilkinji duşuşygyny geçirip, şondan soň ikisi söýüşip başlaýar we netijede Zidan ony toý edip alýar. Zidan ýyllar geçdigiň soň Weronikanyň tansçylygyny bilenden soň diskotekada gowy oýnajak bolup özüni görkezjek bolanyny ýatlaýar. Gyzyň bolsa şol döwür üstünden gülenini ýatlaýar. Ýöne şonda-da bir hepdeden söýüşip başlap ýüregine eýe bolýar. Olar bir müň dokuz ýüz doksan dördünji ýylyň maýynda durmuş gurýarlar. Gyz bolsa baleti goýup, maşgala özüni berýär. Onýyllyklardan soň Weronika öz ärine ýalňyşmanlygyny we şonuň aýaly bolanyna puşman etmeýänligini beýan edýär. Durmuşynda ýaş juwanlaryň dört ogly bolýar we ogullary hem kakasynyň hünäri boýunça gitýär. Ulusy Enso, onuň ady Zidanyň iň gowy gören oýunçysy Enso Françeskola bagş edip goýulýar. Luka ogly derwezebon. Teo, orta goragçy. Körpesi bolsa, Elise, çep goragçy. Bir müň dokuz ýüz doksan dördünji ýylda Zidan Fransiýanyň milli ýygyndysy bilen Çehiýa döwleti bilen ýoldaşlyk duşuşygynda debýut oýnuny oýnaýar. Şol oýunda Fransiýa iki nol çehlerden utulyp gelýär. Ýöne zamenada Zidan meýdança çykansoň, iki gol urup, hasaby deňleýär. Bir müň dokuz ýüz doksan altynjy ýylda Ýewroda ýarym finala çenli gelip, milli ýygyndysy bilen möwsümi tamamlaýar. Möwsümden soň bolsa Ýuwentus toparyna geçýär. Transfer bolsa turinler üçin bäş million üç ýüz müň ýewra düşýär. Zinedina ilkibaşda Ýuwentusa öwrenişmek kyndy. Italiýaň dilini hem bilmeýärdi. Hem-de Mişel Platini bilen hem ony deňeýärdiler. Ol bolsa oňa diňe basyşlyk bolup, diňe minus bolýardy. Bu basyşlyklar oýunçyny aljyrama ýagdaýa goýýardy. Üstesine-de maşgalasy hem oýunçyň ýanynda däldi. Futbolçy şonda-da her sagatda maşgalasy bilen habarlaşyp durýardy. Haçanda bir gezek aýaly bilen gürleşende jaň edip, Men Turini terk etjek, gaýdyp siziň ýanyňyza barjak! diýip aýalyna aýdandan soň, aýaly pikirlenmän Italiýa göçüp gelýär. Möwsümiň ahyrynda eýýäm gowy netije görkezip, gerekli gollary urup Ýuwentusyň ýolbaşçylaryň ynamyna ýene-de girýär. Şol döwür özüniň iň gowy gören oýunçysy Enso Françeskoniniň garşysyna hem oýnaýar. Şol oýunda utup Kontinental kubogyny gazanýar we Misesa bilen futbolkasyny çalyşýarlar. Şol ýylda PSŽ-ny ýeňip Superkubok UEFA-ny hem alýar. Bir müň dokuz ýüz togsan ýedinji ýylda Superkubok Italiýa gazanýar. Bir müň dokuz ýüz togsan sekizinji ýylda bolsa iki gezek yzly-yzyna Italiýanyň çempiony bolýar. Ýöne iň esasy pursady Zidanyň şol ýyl dünýä çempionatyny milli ýygyndysy bilen final duşuşygynda Braziliýanyň garşysyna oýnap, muşdaklaryň adyndan Gahryman diýen ada eýe bolmagy bilen baglasak bolýar. Finalda Braziliýanyň garşysyna oýnanan oýunda iki gezek iki goly hem kelle bilen salýar. we netijede Fransiýanyň milli ýygyndysy dünýä çempiony diýen ada mynasyp bolýar. Mundialdan soň turniriň iň gowy oýunçysy we Altyn topy hem gazanýar. Şonda tutuş Fransiýada baýramçylyk bolup duran wagty Zidan Ensony hem-de indi doglan Lukany uklatmak üçin öýüne dolanýar. Ondan başga-da aýaly Zidana maşgalaçyl, öýüne her gezek gelende hem çagalaryna hökman bir sowgat getirip super kaka bolýanyny belläp geçýär. Ýuwentusyň indiki üç möwsüminde toparyň oýny aşagy gaçyp başlaýar. Ýeke-täk gazanan kubogy bolsa bir müň dokuz ýüz togsan dokuzynjy ýyldaky Kubok Totudy. Zidan dyzy bilen problemalary bardy we operasiýa geçirdi. Bu kemçilige seretmezden iki müňünji ýylda Ýewroda özüniň pik formasynda çykyş etdi we turniriň iň gowy futbolçysy diýlip yglan edildi. Final oýunda milli ýygyndysyna Ýewropaň çempiony bolmaga hem kömek etdi. Ýuwentusda gerekli netijeleri gazanyp bilmezliginden futbolçy topary terk etmek pikirine gelýär. Şol döwür Bir üýtgeşik bir waka bolýar. Mekir Perez bilşimiz ýaly ofisial öýlänki naharlarynyň birinde Zidana bir salfetka goýup gidýär. Ol salfetkada bolsa sen Reala geçersiňmi, geçesiň gelýärmi Reala diýen sorag bolýar. Zidanam hawa oýnasym gelýär diýip soň jogap berýär. Şunlukda transfer iki müň birinji ýylyň tomsunda bolýar. Şol wagt iň gymmat transfer diýlip hasaplanýar. Korolewskiý topar Zidan üçin ýetmiş bäş million ýewro töleýär. Oýunçynyň öz şertnamasynda bolsa bäş ýarym million ýewrodan ýedi million ýewro ýylyna aýlyk haky bar diýip aýdylýar. Zidanyň Realda geçmeginiň ýene bir sebäbi hem aýaly Weronika Turiniň klimaty ýakman Ispaniýa gidesi gelýändigi bilen bagly diýsek bolýar. Ýöne näme bolsa-da Zidan gowy saýlaw etdi. Reala geçip, başdaky iki möwsümde eýýäm Kontintal Kuboky hem-de Superkubok Ispaniýa, ondan başga-da Çempionlar ligasyny, Ispaniýanyň çempionatyny we Superkubok UEFA-ny gazandy. Bu utuşlaryň ýetmegine-de tälimçiniň Wisente Del Boskeniň hem uly kömegi bar. Tälimçi Zidana meýdançada islendik ýerde oýnamaga hem-de oýunçylaryň nähili elinden gelýän potensial hereketi bar bolsa-da, şoňa baryny rugsat berýär. hem-de Zidanyň daş-töwereginde topar gurýar. Esasy üstünlikleriň möwsüminiň biri hem Zidan üçin iki müň iki, iki müň üçünji ýyl möwsümdi. Şol möwsüm Ispaniýanyň çempionatynda Marca gazetiniň wersiýasy boýunça iň gowy oýunçy diýip saýlanýar. Ýewropanyň Continta barlag komissiýasy hem oýunçyny iň gowy oýunçy diýlip atlandyrýar. France Football gazetiniň adyndan hem Ýewropanyň iň gowy oýunçysy diýlip yglan edilýär. Ýöne, iki müň ikinji ýylda mundialda dünýä çempionatynda milli ýygyndysy bilen gowy çykyş etmeýär. Sebäbi Zidan şikes bilen mundiala gelýär we şunuň bilen gruppadan hem Fransiýa çykyp bilmeýär. Indiki Ýewro iki müň dört hem fransuzlar üçin on ýaly bir üstünlikli bolmaýar. Bir dört finalda Gresiýadan utulýar. Real hem şol döwür krizis geçirýärdi. Topar bilen bilelikde hem Zinedin Zidan hem geçirýärdi. Bu krizise iki müň dört, iki müň bäşinji ýyl möwsüminde ol diňe alty gol urýar we muşdaklaryň adynda eýýäm garry diýip tankyda eýe bolup başlaýar. Indiki soňky ýyly bolsa iki müň altynjy ýyl onuň üçin futbolçy hökmünde iň soňky möwsüm bolýar. Karýerasyny tamamlamak hakda iki müň altynjy ýyldaky dünýä çempionatyndan öň hem aýdypdy. Şonuň üçin Fransiýanyň milli ýygyndysy mundialda finalda Italiýanyň garşysyna çykandan soň Hemme kime mälimdi, Zidanyň bu soňky oýundygy. Zidan kapitan derejesi bilen penaltiden iki finalda dünýä çempionatynda gol bilen tapawutlanan dördünji oýunçy bolup hem taryha girýär. Ýöne şol oýun Marko Materacciany kellesi bilen urup, onuň gyzyl kart alyp, meýdançany gaýgyly terk etmegi bilen bagly bolýar. Marko Materazzi bilen ikisiniň arasynda düşünişmezlik bolanyndan bir zada gahar edip, Zidan Materazziň döşüne kelle bilen urýar. Fransiýanyň milli ýygyndysy Zidan meýdançany terk edenden soň, penaltiden utulyp, dünýä çempionatynda ikinji ýeri alýar. Biraz wagt geçenden soň, bu bolan waka ähli ýere ýaýrap, oýunlarda, reklamalarda hatda alžiriýaly heýkeltaraş hem bürünçden bolan wakany heýkelini ýasaýar. Bäş metrli monument Kataryň paýtagtynda Dohada ýerleşdirilýär. Iki müň on üçünji ýylda ýene-de monumentiň üstünde işläp, muzeýe geçirilýär. Gyzyl kart üçin futbolça üç oýun disflkasiýasy hem-de ýedi ýarym müň şweýsar frank jeremesi bardy. Ýöne ol karýerasyny tamamlany sebäpli, üç gün ýaş ýetginjekler bilen futbol öwretmekde iş berlipdi. Aýtmasa Zinediniň tutuş karýerasynda bu gyzyl kart on dördünjidi. Karýerasyny tamamlandan soňam Zidan Madridde ýaşamagyny dowam etýär. Ol köp ýurtlarda syýahat edýärdi, Fransiýanyň Kanal Plus telewideniýesinde ekspert bolup hem çykyş edýär. Ondan başga-da blagotwornyý işler bilen hem meşgurlanýardy. Iki müň birinji ýylda, belläp geçsek, eýýäm şol döwür OON-yň blagotwornyý fonduna girýärdi we henize çenli çagalaryň blagotwornyý milli ýygyndylaryna hem gatnaşyp kömek edýärdi. Alžiriň çagalar üçin niýetlenilen ullakan bolnitsasynyň ähli çykdaýjysyny hem hemaýatkärlik edýär. Iki müň sekizinji ýylda Asteriks Obiliks Olimpiýskiý oýunda diýlen çeper filminde hem gatnaşýar. Sen Ýegiptlyna? Ýok, men ýegiptly däl. Sen bu matany maňa dolap goýduň. Parik näme? Parigi men seň üçin satyn aldym-a. Hawa, parik gowy, erbet-dä. Ol tomaşaçylaryň ýüzünde antirozly futbolçy hökmünde filmde görkezildi. Ondan öň bolsa adaty obrazda Gol we Gol iki, Arzuw diýen çeper filmde hem çykyş edipdi. Ondan başga-da ol dokumental proýektlerde hem çykyş edýär. Iki müň dokuzynjy ýylyň birinji iýuny Realyň prezidentiniň sowet berýänçisi bolýar, iki müň onunjy ýylda Kataryň futbol assosiasiýasynyň posoly bolýar. Ol işde Kataryň iki müň ýigrimi ikinji ýyldaky dünýä çempionatyna gatnaşmak mümkinçiligine kömek edýär we biraz soňra Katar iki müň ýigrimi ikinji ýyldaky dünýä çempionatyny hukuk gazananyny hemmämize hem mälim. Gaty gowy pul gazanýar şonda-da. Gazanan pulunyň mukdary bolsa on bäş million ýewrodan ybarat diýip aýdylýar. Ol on bäş million ýewrony hem blogotworny işlere Zidan harç etýär. Zidan ýene-de futbol karýerasyny Katarda bir-iki möwsüm oýnap tamamlap hem bilýärdi, şol iki müň altynjy ýyllarda. Bir-iki möwsüm oýnap tamamlap hem biljek eken. Ýöne gelen şertnamany şol iki müň altynjy ýylda gaýtaryp, Realda futbol karýerasyny tamamlaýar. Iki müň on ikinji we iki müň ýigrimi dördünji ýyldaky Fransiýada geçjek Olimpiýa oýunlary hem poddeşka edilendigi hem aýdylýar. Ýöne iki müň on ikinji ýyldaky Olimpiýa oýunlary bilşimiz ýaly Londonda geçdi. Ýöne iki müň ýigrimi dördünji ýyldaky Olimpiýada hukuk gazanýarlar we Fransiýanyň paýtagtynda bolýar. Iki müň on birinji ýylyň maýynda Zidan Realyň sportiwnyý direktory bolýar. Iki müň on ikinji ýylyň ortasynda bolsa Real ýaş ýygyndylar toparyna tälimçilik edip başlaýar. Iki müň on üçünji ýylda Ançelotiň kömekçisi bolup, Realyň esasy toparyny türgenleşdirip başlaýar we gowy tälim alýar. Şol aralykda Realyň Kastilýa toparynyň baş tälimçisi bolup bolsa iki müň on dördünji ýylyň ýigrimi bäşinji iýunyndan işläp başlaýar. Iki ýylyň dowamynda islendik ýokary, kiçi tapawudy ýok toparlaryň baş tälimçisi bolmaga ähli lisenziýalary alýar. Realyň kyn döwürli wagty iki müň on altynjy ýylyň ýanwar aýynda bolsa, Zidan toparyň esasy düzüminiň baş tälimçisi bolup yglan edilýär. Şo wagt toparyň netijeleri diňe pese düşýärdi. Ýöne Zidan gelip ideal transfer kampaniýasyny geçirýär. Köp işläp çempionlyk hem-de birinji möwsümde eýýäm Çempionlar ligasynyň çempiony bolýar. Onuň üstünlikli netijesi iki müň on ýedide-de, iki müň on sekizinji ýyllar hem gaýtalanýar. Onuň üstüne La Liga hem-de toparlaryň arasynda dünýä çempiony bolmak başarýar. Zidanyň özi bolsa FIFA-nyň wersiýasy boýunça iň gowy tälimçi diýlip yglan edilýär. Sport üstünlikleri bilenem ýaş tälimçiniň aýlyk haky hem ulalýar. Iki müň on altynjy ýylda ol takmynan iki ýarym million ýewro gazanan bolsa, soňrak bäş ýarym million ýewro Ondanam soň ýedi ýarym million ýewro ýylda aýlyk hak alýardy. Täze möwsüm Superkubok UEFA bilen başlapdy. Iki müň on sekizinji ýylda bolsa Çempionlar ligasyny yzly-yzyna üç gezek gazanan, soňra taryhy ýeke-täk üç gezek yzly-yzyna Çempionlar ligasynyň gazanan ýeke-täk tälimçisi diýip yglan edildi. Ýöne gowy netijeler bolsa-da, iki müň on sekizinji ýyldaky möwsümden soň tälimçi topardan gidýändigini yglan etdi. Birnäçe çeşmeler boýunça Zidan transferde getirjek oýunçylary toparyň ýolbaşçylary bilen düşünişmezlikler bilen bagly bolanyny aýdýarlar. Ýöne iki müň on dokuzynjy ýylyň martynda Zidan ýene-de topara dolanýar, ýöne biraz wagtdan ýene topary terk edýär. Sebäp, onuň süýtdeş dogany rak keselinden aradan çykýar. Şol ýyl hem Zinedin Zidan diýip kitaby çap edilýär. Ol kitap ýeke-täk bolmaýar, Zizuň durmuşynda diýen ýene bir kitaby bolýar, ondan başga-da Skromny korol, Zidan, Hudaý bolman adam boljak diýen kitaby, Zidan, gizlin durmuşy we başgalardyr. Iki müň on dokuzynjy ýylda La Ligany hem-de Superkubok Ispaniýany gazanýar, ýöne indiki möwsümde ýene topar aşaga düşüp başlaýar. Çempionlygy gazanyp bilmeýär. Çempionlar ligasynda hem Çelsiden ýarym finalda utulýar. Atletiko Madriddenem La Liganyň çempionlygynda utulýar we netijede ikinji ýer alýar. Kyrk sekiz ýaşly fransuz maý aýynda ýene-de topardan gitýändigini habar berýär. Şol şertnamada on iki million ýewro eýýäm gazanýardy. Öz islegi bilen gidip Realdan Zidan takmynan kyrk iki million ýewro ýitirdi. Eger iki müň altynjy ýylda ýene bir ýyllyk şertnamasyny doly işläp futbol oýnan bolsa, alty million ýewro gazanardy. Iki müň on sekizinji ýylda bolsa ýigrimi dört million iki ýyl üçin gazanardy. Iki müň ýigrimi birinji ýylda bolsa on iki million ýewro gazanyp bilerdi. Baş tälimçilik edip ýörkä Realda köp tankyda eýe bolupdy. Sebäbi ol öz ogullaryny kömek edip toparda on ýaly bir gowy netije görkezip bilmese-de meýdança çykarýardy. Luka ogluny esasy düzüme goýýardy. Bolmasa ondan güýçli derwezebanlar bar wagty. Zidanyň tutuş ýagdaýy bir ýüz ýigrimi million ýewro diýlip hasaplanýar. Futbol karýerasynyň iň beýiginde bolsa Pikinde on üç milliondan on bäş million ýewroa çenli gazanjy bardy. Ondan başga-da reklamalardan gelýän girdejiler hem bardy. Meselem, iki müň altynjy ýylda sponsorlardan sekiz ýarym million ýewro pul gazandy. Hatda final duşuşygynda Materazza bolan konfliktden soň sponsorlar Zidan bilen işleşmegi dowam etdi. etdi. Şertnamasyny pozman dowam etdi, ýagny, düşünýäňizmi? Zidan tutuş karýerasynda brend Lego, Audi, Danone, Louis Vuitton, Dior, Mango, Visa we Grand Optical brendleri bilen işleşýärdi. Her reklamalardan bolsa dört ýüz elli müň ýewro pul gazanýardy. Orange diýen telefon kompaniýasy bilen hem üç ýylyň dowamynda alty million ýewro pul gazandy. Ýöne sportsmeniň esasy sponsory ýyllar boýy Adidas-dyr. Ondan başga-da, Ýaponiýaly pokazlarda hem gatnaşýar. Onuň girdejileriniň bir bölegini her hili inwestisiýalara goşýar. Iki müň dokuzynjy ýylda özüniň brendi bolýar, ýagny eşikden bolan brend açýar. Ýene-de Zifir diýen emläk jaýlara inwestirowaniýa edýär. Zidan topardan gidenden soň muşdaklar fransuz nirä giderkä diýipdi. Ýöne ol bir ýyl arakesme alyp, şu wagtlar tennis oýnaýar we şu günler diýsek dynç alýar diýsegem ýalňyşmarys. Ýöne köp çeşmeleriň aýtmagyna görä, Zidan Fransiýanyň milli ýygyndysyna tälimçilik etmegi arzuw edýändigi aýdylýar. Siz nähili pikir edýäňiz? Birden öz milli ýygyndysynyň baş tälimçisi bolsa, gowy netijeler gazanarmy? Teswirde ýazyň!